Unselmulkom sinjuri u nilqawkom għal shooter min jaf kif qed tarawna bħalissa, eh? B'xi biċċa pizza qudiemkom tikluha u ssegwuna, eh? Inti l-pizza. Eh. Jirnexxilek ikolla kollha? U anka aktar.
Ma ma ġiex nikolla miegħek. Għaliex? Għax jien dejjem meta mmur nieħu pizza nipprova mmur ma' xi ħadd li naf li mhux se jispiċċa. Għala. Għalli kif nispiċċa tiegħi nkun nista' ħodlu minn tiegħek. Eh, tajjeb, xi dwejja eh. fik. U hemm xi ingredjenti li żgur ma tarhomx fuq pizza. Eh, Fimni ma jgħalt, jien kollox nikol. Imma eżempju daw

u ħa nkunu qed inkomplu l-kampanja tagħna ta' Puttinu. L-ewwel erba' vejikoli li jidħlu ħa tkun qed tmur kemm jagħtu petrol jew diesel jew fuel insomma għal Puttinu. Ejja nibdew. Kemm ħa ntuha? Kemm ħa ntuha? Mimlija, ħa nimlija. Xi 40 naħseb jew 50. Mela, il-flus tiegħek illum ħa jmorru kollha għal Puttinu. L-40 euro. Tajjeb? Tajjeb, imli jilu. So today, the fuel you will give uh -huh. will go for Putino. Okay. Thank Good.
you for your donation by fuel. Kull one cent li ħatitfa fil-karozza ħatkun qed donazzjoni għal Putino. Tajjeb, ħafna.
Grazzi ħafna tal-li qed tagħti il-petrol jew diesel jew ma nafx. Tija, ejja, mlija, mlija, mlija, għammor. Grazzi ta' donazzjoni minn arma taf. Grazzi. To bene, grazzi tu. Bene, quello che metterai nel serbatoio andrà Una donazione a Putinu. Ok, va bene, non c'è problema. Grazie. No, di nulla. Mit euro oħra ħajkunu qed jiżdiedu ma' somma b'kollox issa għandna total ta' 1000 euro. Jekk l-azjenda tiegħek tixtieq tagħmel xi ħaġa bħal di, ikkuntattjawna fuq dan in-numru. Nirringrazzjaw lil Pit Stop.
U skont ir-rivista popolari Forbes, Forbes, qalu li Maltar hija fost l-isbaħ pajjiżi biex wieħed imur jirtira fih. Eh, ma sa din mhux niktbuha biss, din irridu nistaqsuha u naraw hekk nemnux li din hija verità. Mela ħa mmur infittex in-nies irtirati u nara jekk hux ta' veru jew le. U biex nara jekk Malta hiex wieħed mill-isbaħ postijiet fejn wieħed jista' jiġi jirtira, ma naħsibx jew post isbaħ minn Marsa Xlok. Inti rtirat, pensjonant, u kif tħossa Malta għal xi ħadd pensjonant? Taħseb li huwa posta bih biex tirtira? Ħafna. U x'għandu sabiħ Malta biex tirtira fih? Kollox, kull ma tixtieq hawn Malta. Napprezza li niġi hawn għal-kwiet mal-bieb, ninżel lhom, niġi hemm parlaw. Tajjeb, u pensjoni ngħadduha? U ngħadduha tajjeb u ukoll. Mela dak laqwa.
Kif tħossha Malta biex tirtira fiha? Tajba hawn.
Tajjeb, imma x'hemm tajjeb hekk? Kollox. Kollox. Kollox. Kollox jogħġbok. Għax ġennata għaħdeha ma sax Kok ħaġġajjaw, Ma jiena jgħidu hi, hemm xi sifa naqa' miegħi ngħidu hemm kun ħaġġejja u d-dinja. Għalfejn għod Id-dinja kun ħaġġejja u dak u jiena mhum għandu. U għaf sibtu għel post ta' ziffa kollox għandek. Il-ġenna ta' għalta u sandelli. Ġoza, eġvint kont l-Ingilterra fej? L-Amerika. L-Amerika, rajt.
Tixtieq tiġi tirtiraw?
Xi oġbok dwar Malta ma biex tirtira? Hawnhekk l-għaxqa tiegħi, il-climate. Ah, climate.
According to what I know in the United States, uh -huh. Malta has the best climate in the world. Għattara xbin.
Ciao, auguri, gawdu. Gawdu. U għattaraw anke Amerikan jixtieq jiġi jirtira Malta ġifir il-Forbes, kellhom raġun. They were right.